bäş ýewro ýagny utmana şansy bar. Dostlar ählijaňyza salam siz bilen Aýnazarow meniň kanalyma hoş geldiňiz bu kanalda nesip bolsa biz ýutub kanaldan nädip pul gazanmalaryny öwreneris dostlar serediň men şuwagt täze proýekt Döretdim. Nesip bolsa iki müň sanyk adam toplap her biriňize Amerikanyň YouTube kanalyndan pul gazanmany öwretjek inşallah. Şonuň üçin şu wideony dostlaryňyz bilen paýlaşmagyzy hem-de wideoa laýk basmagyňyzy sizden haýyş edýän. Çalt näçe çalt adam toplasak şonça hem her birimiz YouTubedan pul gazanyp başlarys. Öňki wideomyzda aýdypdym YouTubedan Amerikanyň YouTube kanalyndan pul gazanmak üçin iňlisçe bilmek hökman däl diýip ýa-da wideo Özüňe wideo çekmegem hökman däl diýip aýdypdym. Geliň şu wideoda Amerikanyň YouTube kanalyny nädip açmaly şony öwreneliň. Amerikanyň YouTube kanalyny açmak aňsat dostlar serediň. YouTube ulanýan her birimizde eýýäm kanal bar. Egerde siz YouTube ulanmaýan bolsaňyz onda nähiliräk ýagdaýda açmaly Gmail adres açýaňyz email poçta i wsýo uje sizde YouTube kanal bar. Siz eýýäm wideony ýükläp bilýäňiz. Ýöne siziň wideolaryňyz Amerikanyň platformasynda, ýagny Amerikanyň ýaşaýjylaryna görkezilmegi üçin birnäçe şertleri ýerine ýetirmeli. Geliň şo şertleri öwreneliň, nähili şertleri ýerine ýetirmeli. Birinji bilen biziň ýükleýän wideolarymyzyň ady iňlis dilinde bolmaly. Ikinjiden bolsa, siziň wideolaryňyz Amerikanyň platformasynda görünmegi üçin hökmany ýagdaýda, Wideony ýerleşdirýän telefon bolýamy ýa kompýuter bolýamy nämeden wideolary ýerleşdirýän bolsaňyz şonda hökmany ýagdaýda öpeýän bolmaly IP adresiňiz Amerikada görkezmeli soň indiki ýagdaý bolsa Youtube'a girýäs şu ýerden nastroýka girýäs Opçýy nastroýka girýäs. Ondan soň Mestopoloženiýe diýip ýazylgy ýerde США-ny saýlaýas. Ondan soň iň gowusy, eger-de siz YouTube-a kompýuterde ýükleýän bolsaňyz, kompýuteriň içi boş bolsa gowy, hiç hili sanlar bolmasyn, diňe YouTube üçin ulanyň bir kompýuteri ýa-da ýa-da telefondan ýüklejek bolsaňyz aýratyn bir telefon bolsa gowy, sebäbi onda vpn gurnaýar, siziň ýagny internetde etýän hereketleriňiz arkaly siziň Sşada däldigiňizi bilinmez ýaly aýratyn bir telefon bolsa gowy has gowy bolýar dostlar. Ondan soň YouTube açamyzdan soň nälik wideolary goýsak gowy bolardy? Geliň indi şony göreliň. Nähili wideolary goýýarlar häzir Amerikanyň platformasynda? Meselem geliň pişikler barada wideolar göreli. Cats diýip gözleýäs. Iň soňky täze goýlan wideolary göreliň. Ine dostlar International cat Diýer International Cat. Ýaňy täze açylan kanal. Iki müň ýigriminji ýylda açylypdyr. Ýigrimi müň podpisçigi bar. On sekiz sagat bolupdyr şu wideony goýanyna. On bäş müň prosmotr. Bunýaly wideolary etmek aňsat dostlar. Görgiden bölek wideolary bir bir ýere sepläp wideolara ses beripdir boldy. Hiç hili özüni düşürmeden şun ýaly wideolary çekibermeli dostlar. Geliň indi bolsa şol kanal näçe pul gazanýarka şony göreliň. Näçe pul getirýär şu kanal. Ine dostlar 15 müň prosmotr şu wideo şu kanala şu kanalyň eýesine 18 sagat bar ýok 18 sagadyň içinde 30 dollar getiripdir. Bu ýaly wideolardan Aýda otuz tam, ýüz, iki ýüz sany wideo edip bolýar, ony göz öňüňize getiriň, aýda üç müň, dört müň dollar gazanmak hiç hili kynçylyk döretmeýär. Dostlar wideo göwnüňize ýaran bolsa şu wideo laýk basmagy hem-de dostlaryňyz bilen paýlaşmagy wideony unutmaň. Hem-de hä ýene-de bir zat şu wideonyň aşagynda kommentariýa goýuň, indiki wideomyzda randomny bir kommentariýa bäş ýewro ýagny upmana şansy bar, Internetde bilýäňiz özüňiz randomaýzer bar. Şol randomaýzerde geçireris. Onlaýn isleseňiz onlaýn efirde meň telegram kanalymda geçireris. Şoň üçin telegram kanalyma hem goşulyň. Indiki wideomyzda kim utsa şony hem belläp geçerin utujyny. Şoň üçin şu wideoň aşagynda kommentariýa hem goýmaklygy unutmaň. Dostlar şunuň bilen hoşlaşýas. Indiki wideomyza çenli hoş sag boluň. Paka paka.